Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqqgħukom ma' Dwayne Ellul li se jkellimna fuq l-opposti kiefer u ħanini u waqt li għinna nagħrfu wkoll aktar kelmiet li ħirġin mill-istess familja tagħhom li spjega, bħas-soltu, twassalna biex nagħrfu l-etimoloġija tagħhom. Nibdew minn kiefer. X'jista' jkun kiefer f'ħajjitna? It-testin jista' jkun kiefer ma' xi wħud jekk jaraw biss imrar f'ħajjithom. Pandemija tista' tkun kiefra jekk taħsad il-ħajja ta' għexieren ta' nies. Għandek uragan jew maltempata li jistgħu jkunu kefrin jekk jikinsu dak kollu li jsibu quddiemhom u jagħmlu ħerba mill-akkwati milquta. Waħda mill-espressjonijiet ħelwin li nħobb nuża fil-jiem kisħin tax-xitwa hi, Jannar kiefer u Frar għandu dwiefer. Din tfisser li Jannar u Frar huma fost l-eqlel xhur tax-xitwa u fihom nistgħu nistennew maltemp kbir. Fost is-sinonimi li wieħed jista' juża flok kiefer insibu qalil, aħdar, aħrax, bla ħniena jew bla rispett, iebes, krudil jew krudili, bla qalb jew qalbu xierfa. Il-lingwa ġieli wkoll tfakkarna f'persunaġġi li fl-istorja tal-umanità kienu kiefra matul ħajjithom bl-azzjonijiet irresponsabbli li wettqu. Infatti, għadek tisma' lil min ifakkarna f'Neruni jew f'Hitler, jekk persuna ma turi l-ebda kompassjoni ma' dak li jkun. Imxu issa nisimgħu l-ewwel parti tal-programm dwar il-kelma kiefer.
Kif tbatti x-xemx sajfija laqgħet mgħoddha.
Kiefer u ħanini. It-tifsira ta' kiefer hija pjuttost magħrufa. Għandek is-sens uman, jiġifieri ta' kattiv, raġel kiefer allura cruel, hard hearted, u għandek is-sens ta' kundizzjonijiet ħorox, jiġifieri jkollok pereżempju Xitwa kiefra, marda kiefra, maltempata, mewta, gwerra kiefra, u anki ma' kiefer l-istess ħaġa, jiġifieri d-destin kiefer jew kellna vjaġġ kiefer. Baħar kiefer, id-deżert. Kiefer għandha għandha familja tagħha, għandha għandha kliem ieħor ovvjament fil-familja tagħha, għandek kliem li għadna nużawh u kliem li m'għadniex nużawh. Mela għandek kafra li m'għadniex nużawha, kfajra, niddu bida qaċ kienet tintuża, tikfir jew tkeffir u kefrija. Kefrija għadna għadna nużawha. Mela kiefer u kefrija minn din il-familja baqgħu iferfru. L-etimoloġija tagħhom dawn nafu għal l-arbi, mela dawn huma mnislim mill-arbi, kafara. Li fost tifsiriet oħra tfisser sar apostata, ġifieri dan xi ħadd li qaleb ir-reliġjon. Ma baqax jemmen, abbanduna r-reliġjon. Imma tfisser ukoll da, il-verb il-verb da. Kafara. U fil-kotba tal-mogħdija ta' żmien ta' li kien jieħu ħsibhom Alfons Maria Galea, għandna reġistrata, għandna reġistrat il-verb tokfor għal xi ħadd li bdiet tgħażżeż snienha u tokfor. Għandna tokfor użata allura hemmhekk fis-sens ta' tidgħi. Issa, Kiefer ġejja minn kafir. U t-tifsira tagħha hija ta' midej, xi ħadd li jidej. Minn hawn ġejja t-tifsira li jagħti Erin, Serracino Nglott. Meta jiddeskrivi, jiddefinixxi kiefer, il-kelma kiefer bħala xi ħadd li ma jġibx ruħu sewwa, b'mod speċjali ma' min jagħmillu l-ġid. Xi ħadd li ma jkunx jafulek, xi ħadd li jkun ingrat. Jiġifieri hawnhekk għandna lil xi ħadd li huwa kiefer li huwa qed iġib ruħu ħażin ma' Alla li għamillu tanġid. Dil-kelma kiefer, kiefra, kifrin intużat ħafna drabi fil-letteratura Maltija. Tiġi nifmoħħi per eżempju l-istrofa eh, ta' minn ta' Dwardu Kakija f'Katrin tal-Imdina. Kulħadd ħejja ruħu sewwa għat-taqbida mal-kefrin, illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. Hawnhekk kif inhi użata f'dal-vers u mbagħad l-istrofa ta' minn ta' Dwardu Kakija, kiefer allura tista' kefrin jista' jkun li kienet għadha ħajja hemmhekk it-tifsira ta' ta' nies li ġew jattakkaw lil dan it-tieġ, lil nies li kien hemm f'dan it-tieġ eh, u Malta ovvjament, li huma kefrin għax huma ingrati ma' Alla. Għaliex ovvjament huma ta' reliġjon li mhijiex nisranija. Ma ninsewx li qegħdin nitkellmu il-perspettiva tal-letteratura ta' żmien ilu. Imma tista' tfisser ukoll it-tifsira moderna li nafu llum ta' kattivi. Mela dawn il-kefrin li ġew jattakaw lil Malta huma kattivi.
Kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota. Fit-tieni rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jitlaq mill-oppost ta' Kieffer, jiġifieri Ħanin. u jasal għall-kelma ħanini, li tintuża aktar biex turi għożża jew ħlewwa waqt li tiggosta lil xi ħadd. Il-familja tal-kelma ħanin hija pjuttost ħanina għax minnha nistgħu noħorġu bosta kelmiet. Jiġuni f'moħħi il-kliem ħenn, ħniena, ħanina, b'referenza għall-maħbuba, ħannen jew taħnina. It-taħnina hija dik li bl-Ingliż insejħulha lullaby. u hija popolari mad-dinja tat-tfal proprju għax il-melodija ħelwa tagħha tilloppja u traqqad lit-trabi ċkejknin. Waħda mit-taħniniet popolari hija Orqod Orqod Ibni Jorqod. Tiftakruha? Min jaf kemm-il darba kantajnija lit-tfal u lit-tfal tat-tfal tagħna. Ħa nfakkarkom biċċa minnha. Orqod Orqod Ibni Jorqod, fil-benniena tal-ħarir, għaliex ommok il-Madonna u missierek il-Bambin. L-aħħar vers. Niftakar lil min jgħidu wkoll, u missierek San Ġwakkin. Ħa naqleb ftit is-suġġett ħalli ma nraqqadkomx. Malta ħanina ħobża u sardina, min jaf kemm kien hemm mumenti, kultant tedjanti, fejn smajniha użata hawn Malta, jew minn xi Għarbi barra minn Malta, ġewwa l-Marokk, l-Eġittu jew it-Tuneżija. Tafu xi tfisser però? Il-ktieb tal-qwiel il-qawl iqul, jorbot it-tifsira mal-fatt li l-Maltin, għalkemm iħobbu lil pajjiżhom, xorta waħda jafu li jridu joqalgħu x'jieklu, minn art li ftit li xejn fiha riżorsi naturali. U għaliex allura tismagħha wkoll barra minn Malta, meta per eżempju xi Tuneżin jinduna li hemm Malti qribu? Jingħad ukoll li meta kien qed jinbena l-breakwater f'Malta fl-1903 u l-1906 ma kienx hawn biżżejjed ħaddiema Maltin. Ġew ħafna Tuneżini u kienu jħallsuhom bil-ħobż u s-sardin. Din l-espressjoni għadek tismagħha wkoll f'kuntest lokali b'mod sarkastiku, meta, ngħidu aħna, inkunu rridu nfissru Li Malta hi kollox għajr ħanina. Nagħlaq b'qawl ħelu ieħor li fih xtixtar, din id-darba bil-kelma ħanina. Missirijietna u ommijietna kienu jgħidu li lill-ħabib isilfu ċ-ċavetta u ftit ftit jisraqlek l-ħanina. Dal-qawl irid iwissina li l-kunfidenzi żejda ma jagħmlux ġid u jistgħu jfarrku l-armonija tal-familja. Tlaqna nisimgħu l-aħħar parti tal-programm. dwar l-etimoloġija tal-kelma ħanini.
Issa, l-oppost ta' kiefer huwa ta' kiefer fis-sens ta' kattiv huwa ħanin. Issa, fir-ritratt ta' din il-kelma, fir-ritratt tal-familja, x'jiena nitkellem dwar il-klieb, qishom bnedmin għax bħalhom jitwieldu, jgħixu, jiżviluppaw, imbagħad imutu, il-klieb bħal bnedmin. Fir-ritratt tal-familja ta' dil-kelma hemm ħenn, ħniena, Issa qed nitkellmu fuq ħanin sewwa. U dan huwa marbut ma' xi ħadd li jagħder, huwa ħanin. Imma mbagħad għandek ukoll ħannen, ħannien, taħnin, xi ħadd li jħobb jitħannen, pereżempju biex traqqaċ xi tarbija. Eh, u l-membri ta' din il-familja, mela dan ir-ritratt tal-familja, l-membri tiegħu eh, eh, għadhom ħajjin. Issa, ħa naqbdu ftit dwar dwar Ħanin bħala l-oppost l-oppost ta' ta' Kiefer. U għandek Ħa l-ewwel ħaġa nibdew minn Hen. Hen ġejja mill-Għarbi u tixbaħha ħafna kemm fil-ħoss kemm fit-tifsira minn Ħann. Ħann bl-Għarbi. Le allura għandek hawnhekk etimoloġija Għarbija. U li tfisser għader, wera kompassjoni. Ħanin, imbagħad bil-Malti, hija simili ħafna u tfisser xi ħadd uman, sensibbli, kif konna qed ngħidu. Issa, Bossier, dizzjunarju Għarbi-Franċiż, jiddokumenta li fit-Tlemcen, fl-Alġerija, tintuża l-kelma ħanini. U tirreferi għal missieri, tfisser missieri hemmhekk, jiġifieri bħalma hawnhekk Malta ngħidu omm u nżidu s-suffiss pronominali ommi, missier, missieri, hemmhekk jużaw ħanin, ħanini, li tfisser il-missier, il-missier tiegħi. Fil-Malti, f'Malti antik, konna nużaw ħaninti jew il-ħanina li tfisser it-tfajla. Sejjer għand il-ħanina. Meta jien konna nużaw, kienu jużaw, xi ma niftakarix użata b'dak il-mod. Imma illum għadha tintuża wkoll ħanini bħala appellattiv u isa ħanini, issa daqt jgħaddi kollox. Tintuża wkoll illum f'espressjonijiet bħal meta ngħidu l-ħanina dinja kemm domt, mela kemm sibt traffiku, ili nstennik, issa allura għandna hawnhekk ħanin, għax aħna bdejna billi għedna li il-kliem jitwielet u jiżviluppa, hawnhekk għandna t-twelid ta' ħanini. Li mbagħad Żviluppa. Għalfejn? Għax għandek ħanin li tfisser xi ħadd li jagħder. Li bdiet dieħla fl-ispazju tat-tifsir, spazju lessikali, ngħidulu ta' ħannen, ta' xi ħadd jitħannen, xi ħadd li jrid il-fsied, eċċetera U biż-żmien dawn il-kunċetti qishom daħlu xi ftit f'xulxin. Bħal meta llum ngħidu pereżempju Meta tiggosta lil xi ħadd, u nużaw l-espressjoni jien naf ħanini kemm hu ħelu. Espressjoni jien nissuspetta l-aktar użati minn nisa u tfajliet mis-sess femminili. Jew o ħanini kemm għadha żgħira. Allura ħanini hemmhekk żviluppat fil-Malti u qiegħda tiġbed tifsiriet ta' ta' isek li